F'dak iż-żmien, meta qorob għal Ġesu iż-żmien li fih kellu jittieħed mid-dinja, brieda sħiħa dar u tela' lejn Ġerusalemm. U bagħat xi messaġġiera qablu li huma u sejrin daħlu f'raħal tas-Sammarija biex iħejjulu fejn joqgħod. Iżda hemmhekk ma laqgħuhx, billi hu kien sejjer Ġerusalemm. Meta raw dan, id-dixxipli, Ġakbu u Ġwanni, qalulu, Mulej, tridx ngħidu li n-nar jinżel mis-sema u jeqridhom? Iżda hu dar fuqhom u ċanfarhom. u marru f'raħal ieħor. Huma u miexja fit-triq kien hemm wieħed li qallu, Tmur fejn tmur, jiena niġi warajk. U qallu Ġesù, Il-volpijiet għandhom l-għerien tagħhom u l-għasafar tal-ajru l-bejtiet, iżda Bin il-bniedem m'għandux fejn imidd rasu. Lil wieħed ieħor qallu, Imxi warajja. Iżda dak wieġbu, Ħallini l-ewwel immur nidfen lil missieri. Iżda hu wieġbu, Ħalli l-mejtin jidfnu l-mejtin tagħhom. Iżda int mur u xandar is-Saltna ta' Alla. U ieħor ukoll qallu, Jien niġi Mulej warajk, imma l-ewwel ħallini nsellem lil tad-dar. Qallu Ġesù, Min iqiegħed idu fuq il-moħriet u jħares lura, mhuwiex tajjeb għas-Saltna ta' Alla.

Inti lest li timxi wara l-Mulej kull fejn jurik? Mas-sejħa, il-Mulej jagħti l-grazzja biex twieġeb u timxi warajh sal-aħħar. Għaliex Ġesù joffri sfida mas-sejħa? Ġesù Kien dejjem onest f'li jgħid lin-nies x'kien se jiswielhom li jimxu warajh. Meta resqu lejn Ġesù d-dixxipli li kienu mħajra jimxu warajh, Ġesù qalilhom li din tirrikjedi s-sagrifiċċju u d-distakk minn dak li seta' jtellef li wieħed inkun kollu kemm hu leali għas-sejħa. Ġesù kien aħrax u imprudenti? fil-mod kif ried li d-dixxipli jiddistakkaw irwieħhom mill-obbligazzjonijiet li ħassew li kellhom lejn l-għeżież tagħhom? Mhux tassew! Aħna liberi li niddeċiedu jekk naqbdux it-triq li Ġesù joffrilna. Imma jekk nagħżlu li mmorru, allura l-Mulej iridna nagħrfu il-prezz li titlob minna ħajja bħal din u nidħlu għaliha bil-kuraġġ u bil-libertà. kif tidħol l-istorja ta' min iqiegħed idu fuq il-moħriet u jħares lura. Dak li jagħmel dan il-ġest ikun qed jikkawża li l-gandott li jkun qed jagħmel ma jibqax xejn dritt fil-mogħdija kif inhu suppost. L-istess aħna meta nħarsu lura lejn dak li nkunu ħallejna warajna. Triqatna jiżvijaw u nitilfu dak li Alla jkun ippjana għalina. U inti, lest li tmur għal għonq it-triq, dik it-triq li Ġesù qed joffrilek? Il-grazzja tiegħu biżżejjed u imħabbtu hi l-qawwa tiegħek. M'hemm xejn aktar nobbli milli wieħed ipoġġi ħajtu għas-servizz tal-Mulej, is-Sid tal-univers. Ġesù wiegħed li jagħti għal mitt darba iżjed Lil min iħalli għall-imħabba tas-sejħa affarijiet għeżież għalih, u fl-aħħar il-ħajja eterna. X'qed iżommok milli timxi wara l-Mulej u twettaq ir-rieda tiegħu għal ħajtek? Talba ta' Sant Injazju Ħu, Mulej, u ilqa' il-libertà tiegħi kollha, il-memorja tiegħi, id-dehn tiegħi u r-rieda kollha tiegħi, kulma għandi u kulma hu tiegħi. Dan kollu inti tajtuli. Lilek, Mulej, inroddu. Kollox hu tiegħek. Agħmel minnu għal kollox kif trid int. Lili, agħtini mħabbtek u l-grazzja tiegħek, din biżżejjed għalija. Marija ommi, omm tal-parir it-tajjeb, għallimni nimxi wara Ibnek bil-fedeltà u l-qdusija.